Yes Shona nos stay. Um, mi ta contento cu bo ta sigui nos, cu bo ta on junto cu nos akinan. Awe mi ta be conversa un rato akinan cerca mi di bishita man to man. Mi ta be conversa un rato cu Princeton Paulina El Negro que domina. Yeah man. Mi ruman, feliz anochi pa bo. Laga nos laga nos habri manera Dios ambo tin cu habia coki. Salud brother, bo mester bo ruman su usa alcohol, cero eta, ta nifica cu ma busca un pa bo tambe pa nos dale. Hende ambo cu hende ambo bo combersa si un beter brother. Mi ruman mi ta contento cu bo acepta. Pa bin seken mi un ratu pa nos kombersá, mané mester ta. Ma bin ta sigui bo, ma vòlg bo. Mi hende a kombersá ku bo, pero mi ta sinti falta ku ami mes mester a kombersá ku bo. Eigelik, wak mi ruma, nos waña chèns kon ta ku bo mes, bror. No, no stay, no stay. Sí? Promé lugá, bon nochi òf bon dia, bon tardi, bon nochi. Sí. Pero no stay, papa, no stay. Nos ta luchando den e balentenan mané grandenan ta bisa, pero no stay. Mi no ta completo completo ainda. Mane mi seta, mane mi seta. Mane bo ke mira bo mes. Juist, pero si luchando pa mi por yega tur. Di mes mi tin un banchi na mi pia. Ainda? Bo no ta kla? Si, no. Completo? Juist. Ke mi a miti un banchi na mi pia ku ta tene mi un tiki. Limita. Limita. Foi lokual ku bo ke hasi. Exactamente. Bon, di un parti ta bon. Bo sa mi ruman, ya bo ta bai rust, tambe teken risi. Ya, paso ya asina. Bo ke hal in e tempu perdi, pero rust ku kalma. Si pero bo ta bai bo ta bai tambe pa bo por cai back den e comunidad no. Correctamente. Bon bo sali rank aki bro. Mi lo no ke bai puntra bo ken ta Princeton Paulina paso tur hende sa ken no sa ken ta Princeton pero si lo mi ke puntra bo awoki despues ku bo sinta un periodo den un prizon y ku bo ta back ken ta Princeton awoki. Ok bon Princeton Paulina ta un hende ku ta contento ku su experiencianan den bida. ke men tantu malu i bon, pasobra di fia de bon, fia de malunan, m'a siña pa kon pa hasié bon. Real. Bo por manda ke men di, si bo no pasa den dje, bo no por sa ta kon ta malu anto kon ta bon. Sabio gai. Bo por manda. Ami spliká bo un kos. Ta tin un meneer tambe ku nan hasié pregunta si e ke bai bèk trinta aña patras den su bida, Kiko le cambia bin bek e dile no cambia nada Nada. paso loke kel a pasa den a hacie e persona Tuna ke ku ta awe. awe. Kiko ba siña den e tres añanan ku bo no tabata te? Ok, Te m'a mas den siña kaya. Ok, m'a siña ku bo libertat, bo libertat ta algu hopi importante. Seso. Bo libertat ta algu ku hopi grandi ke men no tin palabra pa bo pone kiko ta nifiká ki preis bo libertat tin. Pero ta ora bo pèrdè bo ta sa su balor. Bo ta sa. Ora nan Promé bo ta kita sa bo bo fe. ta konsiente. Juis, pasobra bo ta bo ta den e libertat Sí kaba, tòg. pero ora nan kita bo fe bo yunan, kita bo fe bo mama, bo famia kompletu, esei ta kimin ku anochi ku bo ta drumi, bon ta ban di bo hendenan, bon ta ban di di. Bo yunan. Bo sa con también bo ta keda aña flashback nan con bo yunan ta grita grita papa kiko bo sa con tur e con ai ta fuerte no bo con manera. Ya ya kika kibrabo un un momento ta tin algo ka kibrabo dobla wa nos ta hende hombro man Sea como men laga. tin bia hende hombro nan tin ke ta kue kue hende hombro nan sa yora hende hombro ta kiko segun nan nos ta manera ta di heru nos ta gai pero splica mi kika kibrabo. Kibra mi ta e prome bia ku nan a grita kastigu pa mi. No, bo dobla. Dobla mi a bin paden. Sea, e koi ta laga mi kòrda, e koi ta laga mi kòrda. Ora bo ruba, pasobra ora bo ta den bus ta bai, bo ta bai ke mens ta ali, bo ta pensa ku ora bo kende hasi un kos leve, lo bo ta abo, ora bo kende ta makiko. Ruman, ora bo tende ku kende ka hasi un kos leve leve, aña tres. Lo bo tende diep bo hebe eina bo kurason ta si eh mi por makina mi mi por makina mi. Ya esei ta un de partinan ku a kibra mi den e luga anto hopi kos ku a wòrdu primintí ke men di primintí por ehèmpel mi tabata duna lès den prizòn anto nan a primintí mi ku mi tin maki traha mi musik den prizòn anto. um, graba videoclip. Ok, ora bo ta papia di nan, ken ta nan? Director di prison. A priminti be sin. Priminti sinta na mesa kumi, sin kumpli. Pa kome na sinta na mesa kumi, drenta deal nan kumi, pero mi ta kompronde tin hopi kosnan ke mi no ta un hende so ta tuma desishon. Pa kome anto mi a haña ok di minister ku mi por a graba e videoclip, ke mi ta kere hasi mi kosnan legal pasobra ora bo mi a kai será pa algu inlegal kaba. Mi ta kera so por a si kosnan ilegal. Che, ta tin Por- klep ta bin kaya si to. Por a si e ilegal, a Di- bo bon, ma bin ku un, un sistema, ok bon, mi ta duna lo kual ku mi tin di talento na e hobinan pasobra mi ta sinti ku e rap game ta muriendo na talento, anto am pa mi br- am siña nan lo kual ku nan a siña ami ora amba drenta den e game, anto pa nan duna mi algu bek pa mi por sali bek riba e bompia pa mi no tin ku kana buska atrobe. Ok, awor si hende tin e tendensia di ku awoki mayoria mayor no ta deseá pa nan yunan bira rapper sino kantante. Anto mayoria mucha ke bira rapper. Paso den e rap game outomatikamente bo ta ña bo tin un gangster gedu ku bo. Bo ta ña bo tin ku sinti bo gangster, mayoria rapper No, e tantu ta lokal. wor aki, e ta wor aki, e ta wor aki, e ta wor aki. Wak, eigenlijk, Aha. e rap, wak, hopi, wak, ta bai a base di kultura. Sè. Bo a komprende? Anto, hopi rapper ta, a, nos a kuminsá wak via di Merka. Si. Pero e rappernan di Merka si, mayoria di nan ta gangster. Gangster ku droga, ku Es- arma. exacto. Mayoria kai será. Exacto, pero mayoria dje gai nan ki bou nan ta kue kantika nan Gewoon translate nan, cambia nan. Canta e mesun cos cu nan ta canta aki bao, pero e no ta clop cu nos cultura. Pero cu mi ta puntra semper, Prince, wak, di con. Nos cultura, nos cultura ta di baila. Juist. Nos cultura, bo, bo por ta den cualkier fiesta cu bo ta. Juist. Ke men un fiesta chic, chic, hende para cu cual cu da. Un cantiga cu mi sa dal. Bo ta move. Bala, bala cu mi sa dal. Nan ta riba stoel bo ta haya nan para. Juist. Bo mane ke men Juist. nos cultura ta bailamento. Nos e no ritmo cu e nos curpa nos ta baila sowieso. Pero am, radionan etcetera a de un par di aña pa atras nan a cuminsa. apoyá e underground music. Okay. Cu, lo cual cu nos tabata yama no Corsou underground. Ajá. Lo cual cu tabata pa nos cu der dal riba caya so. Sí. Na comenzá toque na radio. Que me piensa palabra malo na. Exacto. Kik. Que me nan mes que me gai porta abo como rapper no ta manda bo cantica radio. No. Pero e cantica ta asina hot den caya. Sí. Cu e DJ mes ta cu e limpie bai radio cune. Ajá. Ajá. Bo komo ne ke men ta kosnan ku no ku no ta eigenlik no tin mag antes di e ama kuminsá bo mester a bo kantika a mester a pasa den un scan pa bo por toka na radio ke men si bo bo kantika no por am no tin Kema abo ke spliká mi mi ruman ke de generashon no a kuminsá ne rappernan. No. So semper cu e tata tey ta nan co cu nan a haci pa caya, nan no haci e pe. Ah. Semper e musiki ta tey. Ok, ok. Awo dicon e cu aki ser? Ami, ami personalmente mi ruman ta sinta ainda pega cu e problema aki. Dicon ken cu cuminsa rap, casi, no tur, e gran mayoria tin un cuminsa papia tocante tapa cara mi cu mi bronan bula ba na unda cu bala bin bala bay, ami cu Netudo ta ba bati ba ba. Dicon? Kiko y ta aga ayi? Ya, wak, e, p'esei mi ta bisa bo no, e, e sistema ku ora bo un hende ta desaroyá base su òmgeving. Sí. Anto lokual ku nan ta lanta, ta tende, ta skucha lokual ku ta hòt, nan tambe ta lanta bin kanta e mesun kos ku nan a lanta ta tende no. Ke men, nos por bisa bo awor, awor aki tin sigur, nos ta den dos mil binti kuater, tin sigur un ocho aña, ku tin e underground music ta esun sigur un ocho aña pa ka'a sigur ke men di si bo bisa mi ora wak tin un guy di binti aña ta rap tin e ta tin diesdos aña ta e kantikanan ey e tabata skucha bo komo neke men awor ora e krese e no por bin kanta mane mane Tony Montana tabata kanta antes mane un area cincuenta y uno tabata kanta un the redless bo komo neke men nos tabata comercial. Anto e underground a bira comercial na Corsou awor aki. Increíbel bro. E no ta e cos. Pero ami no ta contra di yu muziek. E cos ta cuminsa eigenlijk na cas seke e mamanan cu e tatanan. Bo ta kere coe mi rumba? Como laga? Ami Como laga? personalmente tin un problema grandi ke coe orende papia coe cu mi. Di Lami co? explica bo flat bror. Bo sa dicon papa? Wak aki. Pa motibu di cu si bo cas. ta simplemente un cas y no un hogar. Mi cas ta un cas, ga e edificio. Caminda mi ta lende en dje sali bay. Broer, mi sa ki ora mi mama ta e ki ora el a bay y nos no ta come na mesa hunto. Ga e mi oma, ke me a ke me a, ami tin djeseis aña, mi mama tin tin trinta. Guy, mi oma tin 42, guy, ta young, young tur hende ta. Yeah. Oma tin karchi di bai fiesta, promé ku nos tur den ka. Kiko bo ke pa mi siña di nan? Kiko bo ta verwagt pa nan duna mi ku nan mes no a ñe, nan mes no tin'é? Oma kaya kaya. Mama, zonder berou. Ke mi a di, Ruman, Berou a, ma hòrtu un berou a. ko, ma hòrtu un ko na kaya, ma bin ka kuné, ta na skondé. Yeah. Ki bo ke pa nan duna mi? Kon bo ke pa nan drechi e koi? Unda bo ke pa nan kambi'é? Wak, e, e por kambia, e por kambia. Wak, e asuntu ta ku bo tin ku mustra bo yu, por ehèmpel, manera ami, di ami su wei ama hasi malu, Sí. pa mi por ta bon pa mi kas, pa mi ta bon pa mi yunan. E koi b'hasi e? Sigur, sigur. Kema, b'hasi e konsiente eigelik? Kon bo laga no? Pasobra ku ora bon ta temporada ku Covid, negoshonan a sera. No tin niun toká pa yu un artista. Kemey no tin tramen di Sento Rino ta será paden. Kemey presta un pensa na mi laba outo, na mi chapi, na mi kon job seka Labi ken. pa ken? Mi sa Chapi pa konta mi kimo ta ta tin konta. maki sali? Anto ta un ka ta un mane ta un sistema di desesperashon e ta ta na modi na mi odi bisa. Kemey bo ta mane loma kon di murai ta tin otro Esatto, aplòsi. yu ta Bo grita ta i bira mane banda. siegu tambe pa sobrá konan. Esatto. Ya. Bo a guma mane kemey bo tin ku wak bo bai chapi woki ta aki sinku dia bo ta na e sèn of aki tres dia bo ta na e sèn i bo hopi manera anto ta esei bai e gangue ba kore bai anto esei e ku aki ta mi mensahe semper ku mi ta bisa semper ke men di no tuma desishon a base di emoshon bo tuma desishon a base di emoshon semper ta sali bo di malu bo hopi manera si bo para un rato pensa focus. ta kita ku bo ta bai focus pa hopi mas largu. Pero bon ta bira doci den caya bira wara pa ai no a ruman por esto mas si bo mas soldao Como que men? keme e rato cu bo a para pensa y pa bo no bai haci algo cu mi keme ama bin sa cu bo tin un ganga pa nos come awo mi ta bisa bo ruman ban bo la ba Awor a ba para pensa. Ba para pensa bisa mi no Aruman, ay no ay no Aruman. Ay no, pero Wester bos nan ta ke mi awa. Ponga rol again. Pero mayoria e dje gainan ey ku ta hunga e rol ta li Wester ke a ora nan yega aya den ta nan te su nan ku ta yena yen yen awi wowo. Pero awor bo sa. Ey no. Awor bo sa. Wa ey ke remi e gainan ku ta hunga tofel ki fo. Si. Mayoria di nan. Dobla yet den. Dobla dobla. Bo mende? Prens. Contame un tiki dje bida serada ai. Con pisca la ta, con pisca la ta drai. Bo sa dicon? Tin videonan ta circula di Roman lugar ta heavy. Roman, Roman, Roman bo sa cuanto bia mi ta tende e lugar ta ok, Roman bo sa bin sin stress. Roman, bo no a wak e video, tin amutin invita tur hende a la bin pariba, Roman, wak nos ta come aki? Wak nos ta chelba si laat un a domi no nada di hasi bon tin stress. Paso no tin nada di hasi di berdad bo ta ña bo ta si kunai. Pero ban na kuminsamentu kon ta ke bida i den ke mi for bo drenta mi ruman kon ta mi tur e stapnan kon bo ta sera bo amistatnan bo ta sali ña bo den problema ko i ta bror. No wak ora bo e prome dies dianan ta e prome dianan mas fuerte ku tin ke men di ora bo yega. Bo ta yega, bo ta bai keda den un sèl bo so, un sèl chikí, ku nan ta sta li ègt bepèrking, ku nan sta li manera nan ta kue bo hinka bo den por ehèmpel un sèl chikí chikí ku men djaki pa mi pa mi stul pa bo stul anto. Aki aki mei ora nan ta bin sakau pa overhoor bo ke men riba presion riba presion riba presion ke men kada bes bo ta sinta bo ta por ta bo ta kombersando ku un brother Paulina bo tin ku bai no Rishershi Kiko bo komo ne ta yega un momento ku bo ta bisa ey Vicente na i no bin wak mi mas paso. bo ta kansa no pero ok bon despues bo ta kuminsá dos luna nan ta dal bo ocho ocho dieseis sesenta trinta te ora bo haña bo kastigu keme nan ta keda averigua averigua keda bai bin ke dia nan yes keme nan ta dal bo ocho dia ocho dieseis dia sesenta dia trinta dia despues kastigu ta kai den e temporada ey bo ta bai kustumando pasobra hende. Caminda bo butele e ta acopla su mes ke men e ta bay moldeando su mes a base di caracter di persona di hende mes. Awor bo ta costuma di bo mes cu bo mes paso no por otro of nan ta pone bo costumbra y den bo ta yunda y bo ta bisa bo mes ruman no worry cu nada ruman strong con den bo vel ban pa nos sa tende aki ruman tuma dal un coe come kina bo ruman tey. Ami ta tine hopi bon mi ta tine hopi bon paso mi tin un primo. Mi tin un primo cu a. A vang bo op. A vang mi op. Ah. Sí. Mi tin un primo cu a vang mi op, a. Guia mi. Guia mi. Bisa mi, Prins, e coki bo por haci, e coki bo por haci, ey. Pero bo tanja cu tin guy ta bin take chance den un gua pa wor play of kico? Of bo ta bisa, no, yo coge ta rumor. No, con bo laga ta tanto take mente, wak, ta ey den tin take mente chance. Sí? Pasobra bo no, am, tin hopi, bo ta yama cu guynan cu tin seng. nan ke kompetí ke men di por tabata tin abo un gai di kuarenta aña yen sen pero bo ke kompetí ku un gai di binti sinku binti aña bisei aña nò dos tres kèts mi tin aki den kèts shushi mi mi na bo un kèts kiko bo ta manda ke men bo ta yama ku gainan ta buska mo di kleinera hende ke men tipikonan asina mi di mi di forsa ken tin mas sen ken tin mas kiko ken tin mas kantin bo sa kon tipikonan asina bo ta manda. Con e e e bañamento ta bay den bro? Depende ke den cu block bo ta. Ah. Anto e Cada un block ta baña un manera? Sea, ke men di tin e coke ta sinda aki. Um, ke men ta bon tambe cu mi ba ba pun haci mi pregunta aki paso tin algo hopi inhumano Ta sosode? ta pasando ey den. Bon pa nos sa awa. Oke wak, cua tor, block shete sigur, Aha. cua tor ba bo mester ta baña pa bo bay patin. Pafó ta baña? Pafó ta baña. Ke mi no tin baño den sèl. Pero tantu hòmber huntu ke mi abo tin ku kita bo paña ken para baña nan si? No, pero ta sali am ku tin e e konan meimei no. Ah, tin kon meimei ta partí tin separashon. Si. Oman den pronto den blòk shete no ta aseptá usamentu di di. Koi uso kon aki? Ke men no no ke men droga straño, homoseksual. No ta acuerdo di mes di con. Pa no tin nada e contra di e e gremio. e gremio, pero di mes e block Si. tin su reglanan kimen. Bo ta yega aña e block cu e reglanan kimen. Bo no por brinca. Bo tin cu bay bay meldu. Bisa, hey no, monti debe mi cincuenta eldu. Bon bo ba den den otro blocknan, ba bo ta ba bringa pa bo cincuenta eldu. Den block shete A vooral, bon bo ba bay brinca. Bo tin ba bay seki dos leidernan cu tin. Si. Nan ta bisa bo, ah ok bon, yama Monty pa mi. Monty ta bin, hey, bo ta un atende Nan ta operé. regla koe Sí, nèchi. nan ta regla e nèchi ke Nan blòk shete e ati un nèchi Shete a, reputashon. eh, sigur, sigur. Nèchi nòmber. Eh. Pa pa zouzou nu wende no ta deseá na kai será. Nu No, wende. no, yu wende. Pero No, no hopi ta, no ta hende dushi tampoko. No, no, no. Ni un tiki dushi, papa. Di kon kiko no ta dushi Ruma? Ata munan ta chill, relax, train, dal bo body. Paso no tin nada otro di hasi. Ah. Bo sa ke signifiká djasabra. Bo ta será ayi den. Tur e bromanan ta pasa bay mambo. Ma, bo ta kende. Bo ta sakudi, bo ta sakudi. Ey, bo sa kende ta. Ke bo ta para tende nada bay. Bo ta para, bo ta kwambo, ta riba res. Wa anto bo sa kite koke bay. Ora bo tende sound ey, abo tin ku makina abo kita pasando. Kita pasando. Wa fin ai, ni e, ni e, e, e firuwerknan bo ta mira bolo ya. No! Nan mi ta bisa abo. Para bo ta para keda tende kuné keda zona badam badam. Kiko bo ta mira show den Laila nan? Bo ta mira show nan. E e. One. Guy kon ta hasi e koki tambe semper mi kier a sa mi ruman. Ain chon maña bo ku ba drop pensi ku mi pa no kabi kombersá e konaki tambe. Bon ta haña un hende heavy heavy ka kabi sali habri konta be konan nèt nèt nèt nèt semper nan ta tene pida. Ba chè ke men. fin di añ. Mi ta kere ku te momentu di mas duru tambe ku bo ta sinti falta di kas, famia, yunan. Na mi e eksperiensia ei por ta di bo, pero mi ke un un eksperiensia en general, loke bo a mira ei den, loke ta pasa ei den. E nan ta twist, nan ta dobla òf un tin kurashá otro bisou otro ruman. Nò, kiko. Nò, wak, souwisou wak. Bo sa ki manera den den e blòk ku ami ta ta. tin nos ta sali un famia ke men sesenta homber sesenta homber sali un famia ke men di ke men trobe mi ta bole bisa bo mane gainan mane Curtly Basilia Shudrick Martes gainan i ta gainan ku ta para pa nos ta uni bo kon mane ke men pa tur hende ta uni den e blòk pa nos por biba sali un famia nos ta buta sèn huntu buta kosnan huntu bo kon mane pero. No obstante e situacion pero tin cu survive. Si juistamente bo ta yabu cu foral den e dianan di fiesta bo ta yabu cu su dream artist ta lanta bay para oracion masha duru mes canta e ta cuminsa canta tur e ta cana bay se cache cantamentu pa un manera cu men di tin hopi cos ta pasa leuk pa e lugar cu men no aki for cu men sowieso ora bo drenta den despues sorry despues seis luna bo ta. Skakel no bo bo bo mente ta skakel bo ta e den ta bo mundu ke men e den enteramente un otro mundu bo hoor mane anto e kosnan leuk pa e den ta pasa un par di kos leuk ta pasa pa dise ama aguinaldo tipo di kosnan asi bo hoor mane. Pero ki ora ke men si bo sera bo mes pa ban biba aki den aki den ta ya mas si malu mas faya mi tin ku karga ku mi kastigu pasobra no ta vakansi mi a bai ta kastigu mi ta pasa ki ora bo mente ta kore riba pafo. Ki ta pone bo kòrda riba pafó? Tur kos. Ya. Tur kos ke men di ora e bo waker papia malu ku bo, ora e kuminda e bin malu, ora bo lanta skuin meinta. Bo por mane mi? Ok, nami un par dje konan ku ta ku bo kòrda riba dje so, bo ta haña rel di baye nan. Dame cor. Pasobra cu contame un par di cos troco, ok, ya, nos t'e, nos t'e, nos tin cu forma nos bida. Yes. Pero name un par di cos awor cu ta duna prensa real ke mi a wak afuera, mi corre riba cu no e ruman mi no ta haci nada aki for cu mi pa mi faya. Um, e ripera mi oido, ah. Si? E ripera mi oido. Um, dokter Ma, ta un dokter cu ta lanta morto pa gobierno. Anto e ta un persona cu no tin sintimento. Anto ora bin papia ku bo mi ta komprondé ku tin hopi prezu ku ta djis bai di bai dòkter djis pa nan por kana den gang òf kana wak dòkter peiki un ratu pa nan por chel. Anto e ta bisa bo kon, E fobosan ta un awòmbu, aki fobosan ta bin, bin keda yora, kiko. Mi ta tin. Infeksi den mi orea. Paso mi tin un mania ku ora mi kabi baña mi tin ku buska modi seka mi orea di paden asina anto mi tabata hasia ku ku palu anto ku kosa bon di maki tin isopo ei dena anto mi a kue infeksi na mi orea mi tin fin december ta pidi nan pa mi bai hospital òf un tratamentu a wel a yega momento ku mi orea a kuminsá. kibra di paden ke mi be tan bu ke mi manda ei sorry manda ei mista rumbiá e koe a rementá ke mi dor ke tabata hopi hopi Afektá kaba e ta afektá si kaba ke mi e tabata tur lastimá kaba ora mi a yega na hospital e dia ku mi a yega hospital e dòkter a hinka e kos di orea den mi orea sak'é mi sora bai sek e bruder bis'é dikon ta wak ke boso a ta bin kuné bo kon manera ke mi fi December e koe na bai ku mi te May. Cruel. Lo bo mane kemen un de tipi kosnan kemen e parti di dokter. Kuido mediko. Kuido mediko. Ta laga di deseá. Hopi mes kemen di por ehempel ora koriente bai anochi tambe bo ta bati te meinta yu bo wak ora bo ta bin kemen di magina bo magina bo ta un atak un hende a haña of ta kai un hende a kai. Of bira malu of zoiets bo komo ne, bo ta bati, dobla bo weya den e akuerna ei, nada di un wende no ta bini. Tin e su kuenan tambe ke men pa nan protekshon, mi tambe bo wak man serio si, pero no bo no ta. Bo tin ku bin, ata nan ta kana den grupo nan ta kana ku glòk, ku tiko, ku yenko. Pero den su ku. Kon den su ku tin lus grandi ta tira riba e sèlnan. Tò, kòman ke bo di ora kuriente a bai? Pero di pafó no. Cu e coriente bay, por ehempel, coriente ta bay tres cel. Ke men, por ehempel, e gai di shen y seis, ami ta shen y cinco. E gai shen y seis, a hinca coriente pareu cu esun di shen y cuater. Ta bula fuse. Cu ta haci bam! Bula. E tres celnan y ta keda sin luz. Pam! Pam! Pam! Pam! Pam! Y un hende no ta bin. Don Omar Neke men tipikonan asina ta konan ku ta bisa mi no. Mucha idea no. Idea no paso. Ki mas ki mas dame un par mas. So ainda bon shock mi. Mi shock bo. Bon shock mi no cuido me di ko ok mi por bel pafo bisa nan wou un doctor pa of hasi un ko ki. Bo ta bel pafo ku telefon ilegal bo ta bel pafo y un hende no ta bin bo ta bel asta polis. Nan no ta mover mi. Tabata mi ta bisa bo. Nan tin kuné mi ku bo. Tabata mi ta bisa bo. Nan yega saka hende na rolstoel skumando mei ta trempan paso e anochi nan mi sa ke amo. Bo gai. No manera ke men ta pon nan ferfelu ke men makina bo sera tras di un trali sin por sali ke men di e koi ta hopi ferfelu papa. Shock mi shock mi shock mi mi man. Ku kiko ma kiko mi dor asina. Ki bin gozan amo un po bruto dje luga ku bo ta bisa ruman hata pe motibu aki ami no ta trapapia mas ei dei.

Bo ta bati, ke benda kor bo no a siña na skol pa bo tra den kantor sin ta. Pero ki bida bo ke ei dentro? Wak, bo sa ku bo a si mari. Bo sa ku ta un kastigu bo ta pasando. Pero ke mas bo ke ori? Mi ta sera. Ba kita mi. Amo ke mi amo poña tantu kastigu p'e mon ko a taba kita mi libertat ei. Bo ta mi sera. Ke mi a trata mi pasobra mi tin un minkaya bèk. E kos nan ta lubida. Bo tin un minkaya bèk. Trata mi. Exactamente. Ok, mi a comprende bo. Bo ku manera anto nan ta trata bo malu. Wak, mi sa bo ku ta tur. Ya.

Awor aki ora nan bay wak e goki nan ta bay si nan ta bay bisa un crow y wak si tres guy cu mai ki bringa cu nan si na yon gana si e guy nan e ta ta mas stabil cu mi si cu guy nan cu mi conoce cu mi tabata hopi bon cu ne ora nan topabo den lugar y nan bo ta yasa Ki rabianan ta tin feia i foofee riba bo? Ok. Bo, ban bolta e topiko un ratu paso tin yen ko kumi ke sa pareo di bo mi ruman. Nos ta haña chens aki pa nos sinta trankil, kombersa asina aki anto. Seno ruman, bo sa e parti mas dushi ku mi ta gosa kombersa ku bo ta sero filter. E men di ta hisa bo tin se ko bu ta mané ta na nòmber ku fa. Sí tò? E koiteko dushi. Sero filter. Seno bror, tende bon ki bo ruman ta bai puntra bo. Princeton Paulina e negro ke domina ku hit riba su nòmber, hitnan p'e gana radio, a desepshoná algun persona. Sigur, sigur. Ke koi ta bisa bo? Ke el a hasi ku bo? Kon, em, ok, pasobra pe- mayoria bia ora wende ta bin hasi un akto, nan no ta tene kuenta ku e konsekuensia, òf si gun nan ku nan no ta bin a esakutá mi. Eksakto. Nan ta bin a esakutá mi, no? Nan ta bin a esakutá mi. Juist. Ora e parti di decepcion a bin, n'e gran mayoria persona. Mi ta corda nos a bai wak e caso di defunto DJ Renzo, cu tabata un role model asina grandi, pa mi te awe ainda, maske ke no t'ey mas, e tin un influencia hopi grandi ke tu bai riba mi bida. Anto, dia cu e tambe ta tin Coaña Castigo, nta wesa mi si, Cu pa motibo cu bo ta un role model bo a decepciona algun. P'esey mi tin cu haci asina aki, asina ki. Exacto. Bo shock comodidad. Si. Pa mustra e muchanan cu, ey, e cor aki ta inaceptabel. No asina. No así e. No así e no. Yeah. Ke mi a pensa prome, wak otro opcionnan, paso tin otro opcion ta existi. Pero e Satanas ta haci bo ciego, e ta pone cu bo no ta mira. Pero conta mi abo e ora e parti di decepcion, ora bo a bira consciente cu, ey, e sua, bo a con gai artista wanta aki. Wak, ami ta un guy si ku di mi mes ke men komo persona mes mi ta un guy ku ta para atras di tur mi aktonan ke men mi no ta back off di ninhun di mi aktonan. Ke men Florida no a detene ku bo a sali bisa seta ami a steki a steki a bai ta mi. No no no souiso no pero mi ta un guy ku ta para atras di mi kos souiso anto e kos ta ku. Ya, mi mi por mi por bisa awo masha di e koe koe e koe paso te ainda mi ta bibando eigenlijk ke men e decepcion ei te ainda. Bo pasa riba dje. Mi no a bib mi no a pasa riba dje dikon por ehempel mi ta na bas niki di un wende no ta tuma bo no trabou di un wende no ta kere den bo pasobra bo bo no a kai sera por ehempel baña bo den un problema bater un wende Of nan ya bo riba laman cu tantu droga. No. Pa drenta luga y hende kwek lo ese hende. Anto, tin un wabo bono. Juist. Bo goma nde? Si. Bo ta bira inconfiabel. Exacto. Si. Bo goma nde? Paso ki por bisa mi cu bon ta bolbe así? Exacto. Bo goma nde? Paso nan no ta wak den bo curason. Pero esey ta fout na Corsou. Ya. Paso no ta duna e second chance. Once a ladron always a ladron. Exacto. Nan no ta duna e second chance pa e persona por demustra cu el a cambia. El a cambia. Pasobra paki bo ta manda e cera? Pakico e lugar yama Centro Correccion Kico cu kico cu cu a? Pakico e yama asina? Centro di Detencion Correccion Corsou. Aha. Dikon? Dikon dikon e yama asina? Pasobra wak nan ta purba korigí. Pero prensa, tin un bèrdat así ku nos tin biba kuné. Mayoria ku sali. Ta sali basela malu trobé sí. Pero ta e motibu ta ku e sistema ku por ehèmpel wak nos a bisa ta drai ku ari lei di fin aña dos mil seis. Nan ta antikuá bo ke men. Hopi antikuá. Ya. Danki Dios nos gobièrnu ora aki tin un par di gaion. ku ke move, ku tin gan di move, kambia kos, pero nan por kambia kos pa loko. Maske ku nan ta sentá riba e stul ei, nan no por kambia kos pa loko. Pero homi ruman, si e hominan ta wèlga ei den ora kuminda no yega, e hominan a wèlga ei den pakier dikon nan no ta wèlga pa e leinan, pa kambia, pa stende, hasi tal ko, hasi kiko? Dikon? Papa, Pastor, e ta. Nos cultura no a trobe. Yo Hasta nan ta huelga tur ora. Ruma, ami ta cu- ora munan ke join pone pressure ko ta sosode. Aunke ku por ta blo blo ta bin paden manda kiko asi tal ko pero Entonces, cuando hay un menino, Ya, cuando hay ok. un menino, bo pasó, Ok. cuando bon, por ejemplo, bo tiene un guy 55 años dentro del block, ya o nan drenta tira gas ahí, ya ta e ta afecta eh, ta afecta un guy que te bebe remedio, un hombre 60 años dentro del block, Sí. bo san que me not drenta, pero si bo nan tira gas, comienza a correr, tira Bo komo anto ta konan ku ta kuminí. Pero ta kosnan ku nan ta mira si ku por kambia. Pero si nan tene, ok, no un welga bruto, nan tene un welga pasif. Tur hende ku e un welga di hamber, no hende ta komi. E ku ta hal atenshon e prensa pafó aki. Awo aki mas sali, a mester luga a bas tin aki. Awo aki mas sali, mi ta bringando. a cambia hopi cos den prison y mi ta bringando pa trece hopi cos nobo. Bo por? Bo lo por? Bo ta mira un luz den horizonte? Como laga? Como laga? Sea broer? Sigur sigur, pero mi tin cu keda cu e fe y sigui lucha pasobra mayoria di esunnan cu a bay lucha a keda na mitar caminda. Ok. Bo ta considera bo mes un guy cu a madura? Den, Hopi. sea no den kiko, Hopi. den ki ba madura. Karakter wak mi ta tongay ke mi mes ora mi ta reakshoná, mi ta bula. Bo bo manera? Mecha kòrtiku. Mi tin mecha mes. Bo bo manera? Sea bo sa dikon? Pasobra mi ta un guy ku ta duna hopi rèspèt, ke mi tur e. Gai ku manera nan ta mira mi sta liga i kaya, mi ta un gai ku ta duna hopi rèspèt ta mi komo persona den relashon den tur kos. Anto p'esei ora un hende faya ku mi por ta un kochi ki mi ta bula mi komprende? Kèmen pasobra mi èiglike mi sta duna sin spera bèk pero mi ta duna anto mi karakter ta sa di manera ey mi ta dunando bo rèspèt duna mi rèspèt bèk bo ta duna pa bon anja. Mi ruman, di dia ku bo ta den kaya, bo ta sinti ku Princeton a pidi un despensa di bèrdat di su kurason, bo a pidi sòri pa e desepshon, esnan ku bo a faya kuné, ku no a tendé bo, ku no a mira bo, etsetera, etsetera. Bo ta sinti manera ku, oh mi ruman, wak mi a harma un live òf mi a graba un video òf mi a saka un piesa, ka mi no mi ta pidi e hendenan ku mi a desepshoná, ku mi a kibra, ku a stens riba mi, sòri? Of e ta na kaminda? Bo tin e den plan? Ya, e ta na kaminda, e ta na kaminda, pero tòg a trobe, manera mi ta bisa bo no, ami ta un gai, a trobe, mi ta para tras di mi kosnan. Ke mende lokual ku mi a hasi. No, bo a para su tras, pero mi ke mende e hendenan, tin par di hende ku ta sigui bo, tin hende ku ta stima bo. Juist, juist. Bo, a nan mi splika bo un kos, Prince. Pa un auto start e bateria misti tin un plus sumen ku tur do ta plus en ta start ne. Exacto. Tur hende no por ta ku bo. Exacto. Ku Hesus me ta tur hende ta kune. Exacto. Ok, pero e ora ami ke sa di bo e hendenan ku ta ku bo, ku ta ken ku bo pero tokey men oh bo fui suav di bo mi spera, mi verwachta. Mayoria e hende ku konosé mi no a spera esei di mi. Juist, ok. Nan no meresé un despensa ril di bo kurason. Si, ke men nan meresé un. Un splikashon, un sòri. Un splikashon nan meresé. No, splikashon nan haya, pasobra tin dies video kaminda ba bai diferente kaminda. Juis. Pero un splikashon kaminda, p'esei kaminda e ta bon, kaminda e splikashon ku nan ta hando, nan ta bisa ta komprondé ta dikon Ba bai kai den e koi. m'a kai den e koi, kaminda no ta hustifiká, Sí. pero no ta pa pasa prèt m'a bai has'é tampoko. Ya. Bo a komprendé? No ta pa mi bai pone dies bòt. Necesidad. Ta, necesidad, ku. Cu cu cosnan a pai hopi robes Pa que pone men cu bo no ta mira otro salida, otro Exacto, opcion. exacto. Fa Bo felu, ende? fa Ke men felu. ami no ta mi no ta back off fi di locual cu mi a haci. Si bo Pasobra tin cu e bolbe tempo- hacielo, bo bolbe hacié? No. Ah, pa- Sei ok. si no. Ah, Sei si ah, no. Pasobra ah. siña di mi les. Sea no mi ruman. Bo comprende? Pero mi a haci e caba. Ya. La pasa, la E pasa. la pasa. Ya. Ogo mane, anto danki na lokual nan ku a pasa, mi ta ken mi ta, danki na lokual nan ku a pasa, ku a pasa, mi tin shetenta i piku kantika skibí, mi tin diesun grabá, mi tin álbum na kaminda, mi tin proyekto wak. Dios ta hinka bo den un huki tin bia prepará bo pa e lokual ku e tin pa bo, e ku aki mester a pasa monti. Den bo bida. Den mi bida. Juist. Paso Dios tin su soldatnan. Esnan no ku hende nan ka eksperensi'é. No. No. Pero den bo bida. Laga nos klar e pida i si, bro. Klaro, klaro, klaro. E ta tin ku pasa ku hende nan ka pasa deko, pero e ta tin ku pasa pa abo haña un otro un lès di bida. Esakto, pasobra ki ta pasa ta ku lo ma keda aki for den e sistema ku mi ta ta, sea lo ma. mata un hende of nan lo mata mi. Algo mas erg o algo mas grave lo a pasa. Juis paso ta cosnan cu lo mi a mira pasa den den den tipo di trabounan asina. Y bo a mandi e mende guy ta bula cay casi mata su curpa. Bo a mandi abo ta core crusa un caya por ta cu un kluis of un cos den bo man auto ta bin dal bo. Bo a mandi e por e cos tabata por ta hopi mas grave. Pero Dios ta hinca mi den e hoeky ey pa mi por. Siña yega un tiki mas serka di dje, siña hopi kos ku N ta trankiliza mi mes ku N ta planea. Bo a kon manera mi a sali ku sinku proyektonan hopi grandi. Bo a kon manera ku men kosnan pa hobennan kon pa mustra hobennan pa no kai den e mal kaminda, pa sigui riba, e no pèrdè. bo bo bo bo bo norte. Sí, pasobra despues nan por bisa bo bon sa di ki bo ta papia, bo ta bisa Exacto, ehi bo ta ta. exacto. Mi ruman, den parti final aki, pasobra bo ruman tin makoe ashi, mi tin ku sali na carriera di un bay, Yeah, man, fiho. eh, mi tin ku duna bese nan ku mi na un bay foki Fiho, kiyo, fiho, fiho. seh, kon man yeki den, eh, No, bro, aki den ta bon, aki wa. den bo ruman ta chel semper. No, dushi, dushi, dushi, hombre. Papito, den parti final aki, tog lo mi ke puntra bo, kiko Dios ta nifica pa bo? a wòki. Bon. No, semper. No, wòki bo tene den otro un bista. Si bo mira tende bo papi a wòki, semper e ta mihó nkopo pa bo. Ok, konta mi. Kòrtiku si e pidi aki bo lo manda un bai. Dios, Diosa pa mi ta un hende, no, ta un ser supremo ku ta drai a base di lokualnan ku bo hasi. Ke men, tur lokual ku bo hasi, bo ta, bo ta mir'é bèk den bo bida. Ke men, lokual ku ta bon, bo ta mir'é. Dies bia mas mihó, lokual ku ta malu, tambe bo ta mira e dies bia mas pió. Bo komprende? Ke men, si ta Dios pa ami, anto Dios ta eksistí, Dios ta di bèrdat, anto El a hasi moveshonnan hopi grandi den mi bida, ke men pone mi mira hopi kos, pone mi mira mi morto, pone mi mira tur kos, anto pa mi ta e persona ku mi ta awoa akí, pa mi por papia ku otro persona pa nan no pasa den dje. Paso por ehempel un hende cu caminda maña bala por ta impor ke ta bibu. Correcto. Abo si tin. E castigo, e castigo cu cu mas sinta por ta impor a sali, ma ni ama sali aki. Bo algun manera por ta ami ta prepara pa e situacion aki pa mi por bay ta un ehempel pa e hobennan. Mi ruman, thanks pa drop pensé que mi no rabia. Wap banda bo dje cu sinchi cu bo ta mira mi yabia auto, bo ruman tumba y cori aki. Papa, mi kier a gradici bo tog pa drop penser ca mi yave cu nos por a combersa hopi heavy y habri. Mi ta tin gana di topabo fin di episode, mi ta kier a lo robabo no aca, pero despues mi di por ta na bo ca, nos por sinto reus ta laga, ah, bo binse ca mi, bo sa tog cu nos chel, sea hopi reus tambe, hopi reus tambe, si no e na pa stroba no. Broer, mi ta contento di mira un brand new Preston, Paulina. Pa, pero sigur ba hura tambe ku prizòn pa bo mas no. Nunka mas. Wow, no bisa nunka mas. Bo no por bisa nunka mas pasobra prizòn ta pa tur hende. Pero ami lo no ke bai e lugá ei nunka mas. Nunka mas. Bo pasa den ko, ba mira ko. Kiko mi ruman. No, bo mesa so aki ku ta bo ruman ta dal bo un gritu bon. Bon papa. Tur tur blòt. Ka aki, ka aki. Stop.